Ata bra
eh, odi kuro suma na ɛbɛfrɛ no na ɛfa nneɛma bi a eh, aban bɛ sɛ ɔde ba wura mu ase ka ho na nnura metete se nsɛm bi sisi ya sɛ wo ne bɛrima ɛyɛ dɛn bra
nnura gyae nnura Atamdidi a ɛkɔɔ so wɔ fie ha. Ɛnyɛ agorɔ o. Hwɛ. Ɛsɛ w'ani. Wɔn didi mu atɛm saa bra. Mihu bi mpo da. Ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ. Woka kyerɛ me sɛ ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ. Hmm. Ata. Ata mo ma ma w'ani nya den o. Wate na fie ha. Nkwapopo na ehuri tɛn na wo ofui.

Worebisa me anaa woredi m'atɛm? Bra. Ei, wofrɛɛ me yi. Menim sɛ worebɛma deɛ ɔte hɔ yi abu nkotodwe aba me nkyɛn. Wɔwie a, wɔasan akɔhwehwɛ me ba daakye he na wɔasu koraa afa aba me hɔ. So woannwene yɛ ho na woka asɛm toro kaa a woka no basaa saa? Ɛ, wodwene ansa na woakasa anaa wokasa wie ansa na woakɔdwene? Woafu dwene nso woadwo mu a. Ɛ, Matom saa, ma menka nkyerɛ wo. Memma Jackson mpa wo wo ne wo ba Kwaku Samson kyɛw. Wɔn a ma Ghana nyinaa, wɔadi m'atɛm. Wɔ kwan bɛn so?
Wɔyeyɛ me.
Wɔyeyɛɛ me nnɔyɛ. Na sɛ na wunnim a, adɛn na wontwɛn ma barima a ɔte sɛ me? a mewɔ fie ha me na mehwɛ fie ha sei wowo te hɔ ɛka kyerɛ sɛ wo na ahwɛ yɛn abɔsa no na ahwɛ de o nyɛ wo na wohwɛ me ɔbɛdi mata me kaa bi ok sɛ sɛ deɛ mahu mahu baabi a mo fidie ɛne baabi a mopɛ sɛ mekɔ wie me mahu ne nyinaa na menka mo hwee onyankopɔn na mesama mo ɛma no sɛ wɔntua mo ka ɛfie ha sɛ me ɛna mama fie ha yɛfrɛ ha fie Ɛka fie ha deɛ nka nyɛ koraa wo woyɛ wadwen sɛ ka wode dan no koraa wotɔn ɛna megye sii hɔ na baayɛ na mɛyɛɛ ha aha nyinaa ayɛ fine yi ɛyɛ mea na mɛbɛtu wura ama ma monyɛ nsuo no monyɛ bi dwadeɛ ɛna nɛ woka saa asɛm no kyerɛ me nsuo wei Sɛ monim na mosɛ bi nom anaasɛ mosɛ bi dware a, nsuo no nkɔ mo. Dome mo. Wei, wei na me na bɛyɛ ha fɛfɛɛfɛ. Ɛna nnɛ yɛfiri ha fie. Wate, efie yi, yɛ maame wu yɛ wɔgya efie yi. Abusua efie yi, moyɛ no sɛ kyakakyakakyakaka na mmamu anka motɔn yi. Wo, ka wotɔn fie no.

Nanso da no anyɛ no yie a, ɛyɛ dɛn? Sɛ ka ebi sisi wura mu, ebi sisi wura mu. Affordable houses na esisi hɔ no a, yɛgya esi hɔ no, nyɛ akorɔmfoɔ na ɛte mu. Anaa nyɛ akorɔmfoɔ na wɔabɛtena ha. Ha? Ei, tumi bɔne a mayɛ no no, Onyankopɔn hwɛ, madome mo.

Mamfiri no koraa. Ammua no. Wayɛ ne ho saa na wasesa n'akyi agu hɔ te sɛ peacock no. Ammua no koraa. Amfiri no. Ai!
Kwani!
Atta, Atta, mea menie. Atta! Ai, mea.
Me ma yɛ sɛ peacock. Wonim peacock? Adeɛ no a woka no, wonim ade korɔ? Ebi wɔ dwawulo.
Wonim ade korɔ?